çykdy. Munuň özi Täze ýyl baýramçylygynyň şatlykly pursatlaryna badalga beren möhüm wakany emele getirdi. Şadyýan çagalar we dabaradynyjylar arçanyň daşyndan uly şowhun bilen aýlandylar. Baş arçanyň yşyklary bolsa göwün göteriji şekilleri döretdi. Şu pursatda ýurdumyzyň ähli şäherleriniň we obalarynyň merkezi meýdançalaryna oturdylan Täze ýyl arçalarynyň yşyklarynyň ýakylandygyny, şeýlelikde, bu pursatlaryň ýatda galyjy wakalara beslenendigini bellemek gerek. Bu gün hemme ýerde goşgular okalyp, aýdymlar aýdylyp, bagtyýar çagalaryň şatlykly dabaralaryna doldy. Ýurdumyzyň baş arçasy häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary esasynda bezelip, onuň yşyklandyryş ulgamy özüniň älemgoşar öwüşgini bilen dabaragatnajylara şatlyk paýlaýar we bu ýüpünjegiň gözelligine gözellik goşýar. Belent başy iki müň ýigrimi bäş belgili sekiz burçly ýyldyz bilen bezelen baş arçanyň beýikligi kyrk dört metre deňdir. Täze ýyl arçanyň ýanynda döredilen şekiller meýdançanyň ertekilere çalymdaş görnüşe girmegini şertlendirdi. Bu ýerde ýaýbaňlandyrylan çykyşlar çagalaryň şatlyk-şowhunlary, sungat ussatlarynyň aýdym-sazlary bilen goşup, baýramçylyga gatnaşýanlarda ýakymly duýgulary döretdi we olary beýik işlere ruhlandyrdy. medeniýet we sungat ussatlary hem-de dabara gatnaşýanlar täze iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary bilen türkmen halky üçin bagtly ýyllaryň birine öwrüljekdigine ynam bildirdiler. Baýramçylyk mynasybetli paýtagtymyzyň Köpetdagyň etegindäki täsin tebigy künjekleriniň birinde ýerleşýän Älem medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki giň meýdança dabaralaryň merkezine öwrüldi. Bu ýerde iň owadan belent arça oturdylyp, ertekiler şäherjigi emele geldi. Dürli öwüşginde nur saçýan çyralar, yşyklandyryjy bezeglerden emele gelen lybasa beslenen baş arçanyň töweregine müňlerçe ýaşlar we uly ýaşly adamlar ýygnandy. Hut şu ýerden çagalar üçin täsin başdangeçirmeleriň we açyşlaryň jadylaýjy güýji başlanýar. Bu ýerde Aýazbabanyň we onuň agtygy Garpamygyň jadyly taýajyklary arkaly körpeleriň ajaýyp arzuwlary, islegleri amala aşýar. Ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda ýaýbaňlanan dabara çagalar toparlarynyň meşhur estrada aýdymçylarynyň gatnaşmaklaryna uly konsert bilen goşdy. Onda ýaňlanan joşgunly aýdymlar türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly däpleriniň netijesinde Berkarar döwletiň täze ýamynyň Galkynyş döwründe hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda gülläp ösýän Garaşsyz Watanymyza we elbetde, öz geljegimiz baradaky ýakymly arzuwlarymyzy baglanyşdyrýan hemmeler tarapyndan söýülýän Täze ýyl baýramçylygyna başlandy. Arkadag şägeriniň Arkadag binasynyň öňündäki meýdançada guralan Baş arçanyň yşyklaryny ýakylyş dabarasy şatlyk-şowhuna beslendi. Türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan ajaýyp ahalteke bedewleriniň dörän mekany hökmünde ykrar edilen gadymy künjekde emele gelen täze şägeriň özboluşly binagärlik aýratynlygy, şol sanda oň gijeki yşyklandyrylyşynyň emele getirýän üýtgeşik gözelligi Oň baýramçylyk bezegleri, älemgoşar öwüşginli yşyklary bu ýerde türkmen toýlaryna mahsus ýagdaýy emele getirýär. Döwrümiziň täze akylly şäheriniň gijeki görnüşleriniň yşyklary özüniň älemgoşar öwüşginleri bilen halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň kepili bolup, agşamlaryna has-da owadan şugla saçyp, hemmeleri, aýratyn-da çagalary özüne maýyl edýär. Aýaz babanyň jadyly taýagynyň we sözleriniň täsiri bilen Arkadag şägeriniň baş arçasynyň yşyklary dabaraly ýakyldy. Yşyklaryň çar ýana nurana şuglasyny saçmagy dag etekleriniň agşamky çagynda oň görkana owadanlygyny bütin aýdyňlygy bilen açyp görkezýär. Şeýle gözellik bolsa tutuş Arkadag şäheriniň özüniňem agşamky binagärli görki bilen sazlaşyk goşýar. Medeniýet we sungat ussatlary ýurdumyzyň ähli ugurlar boýunça sazlaşyk ösüş ýoluna düşendigini görkezýän beýik işlerini özleriniň joşgunly aýdym-sazlary bilen beýan etdiler. Täze ýyl baýramçylygynyň baş gahrymanlary Aýaz baba bilen Gar pamygyň belent başly arçanyň ýanynda çagalar döredijilik toparlarynyň we köp sanly ýaşlaryň gatnaşmaklarynda guralýan dabaralara goşulmagy baýramçylyk çäresiniň ähmiýetini we derejesini artdyrdy. Bu ýerde medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlary, ertekileriň gahrymanlarynyň we milli senenamanyň on iki müçesiniň şekilleriniň lybasyndaky ýaşlaryň şatlyk-şowhunyna utgaşyp, Baýramçylyga gatnaşýanlarda ýatdan çykmajak täsirler galardy. Ýakymly pursatlar, Arkadaş şägeriniň ýaşlarynyň we çagalarynyň gyzykly baýramçylyga mynasyp derejede taýýarlyk görendiklerini alamatlandyrdy. Dabaranyň dowamynda aýdym-sazlara, ertekileriň gahrymanlarynyň keşbine giren ýaş artistleriň çykyşlaryna giň orun berildi. Bu bolsa Arkadag şägeriniň baş arçasynyň ýanynda ýaýbaňlandyrylan dabaranyň şowhunyny has-da belende göterdi. Häzirki zaman kämil enjamlaryň ulanylmagy aşyklandyryş ulgamynyň öwüşginleri, medeni çäreleriň derejesini has-da belende göterdi.
Her bir ynsanyň kalbynda ýagşy umyt-arzuwlary oýaryp barha ýakynlaşýan Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasynda gadymy Ahal ilinde Gyzan bazarda Ependi bilen Ýartulagam aýlanyp-aýlanyp ahyram owadanlykda we nepislikde dünýäde deňi-taýy bolmadyk täsin bir türkmen halysyny satyn alyp, bazardan çykdylar. Olaryň satyn alan halylary ýöne bir haly däldi-de, eýsem uçýan halydy. Olar uçýan halyda guş uçar belentlikde uçup, welaýatyň gözel ýerlerine syn etdiler. Soňra olaň syýahaty gojaman Köpetdagyň ak gara bürenen beýikli-pesli arçaly baýyrlaryna dowam etdi. Şol gözel ýerlerde türkmen halkynyň hakydasynda baky orun alan erteki gahrymanlary, japbaklara duşdular hem-de olar ýene-de uçuşlaryny dowam etdiler. Ynha-da, dagyň gözel bir ýerinde Täze ýyl baýramçylygyna mahsus toý lybasyna giren Aýazbaba bilen Gar pamyga duşdular. Aýazbaba bilen Garpamyk uçup baryşlarynda gadymy Ahal iliniň ilki bilen gum içindäki obalarynyň birinde myhmançylykda boldular. Oba adamlaryny Täze ýyllar bilen gutlap, olar bilen hoşlaşyp, ýene-de halyda uçuşlaryny dowam etdiler. Olar soňra ýaňy-ýakynda welaýatyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde dabaraly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berlen Nesil kofe kärhananyň işi bilen tanyşdylar. Şeýle hem Aýazbabadyr Garpamyk welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň çäginde täzelikde açylyp ulanylmaga berlen nah ýüplük öndürýän Göksaraý hususy kärhanasy bilen tanyşdylar. Şeýle-de Aýazbabadyr Garpamyk Ahal welaýatynyň çäginde Pähim-paýhas ummany, Magtymguly Pyragy şygary bilen atlandyrylan ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň hut özüniň gatnaşmagynda açylyp ulanylmaga berlen Ýaşlyk suw arassalaýjy desgasynyň döwrebap binasyny syn etdiler. Soňra Aýazbaba-Dara Garpamyk welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň çäginde, gözel Garagum sährasyny etekläp oturan Bokurdak şäherçesinde iki müň ýigrimi dördünji, iki müň ýigrimi bäşinji okuw ýylynda açylyp ulanylmaga berlen bir müň iki ýüz orunlyk täze mekdebiň hem-de bir ýüz ýigrimi orunlyk umumy ýaşaýyş jaýynyň döwrebap täze binalaryny özünde jemleýän ellinji orta mekdebinde boldular. Şeýle-de täze ýylyň süýji-süýji arzuwlaryny il-günümize bolluk bilen paýlap ýören Aýazbaba bilen Garpamyk çagalar bilen bilelikde Änew şäheriniň nurana ýollarynda gezelenç etdiler. Olar Änew şäherine aýratyn gözellik çaýýan milli Ak bugdaý muzeýiniň deňinden geçip, ýörişlerini dowam etdiler. Ine-de, ýörişiň iň arzuwly pursady ýetip geldi. Täze ýylyň şatlygyny Diýarymyza alyp gelen Aýazbaba bilen Garpamyk hem-de çagalar gadymy Ahal ýaýlasyndaky Türkmeniň aw öýi binasyna geldiler. Bu ýerde Täze ýylyň myhmany bolan Aýazbabanyň jadyly taýagynyň hereketi bilen baýramçylyk arçasynyň yşygynyň ýakylmagy bagtyýar çagalaryň ýaşajyk kalplaryny joşa getirdi. Soňra bagtyýar çagalar şowhunly aýdym-sazlary ýerine ýetirdiler. Ýaş nesliň kalbyna egsilmeýän lezzet paýlan bu dabarada sungat ussatlarynyň hem-de sungatyň körpe muşdaklarynyň ýerine ýetiren aýdym-sazlarynyň hem tanslarynyň ynsan kalbyny heýjana getiriji hoş owazlary alyslara ýaň saldy. Goý, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň bosagasyna gelen iki müň ýigrimi bäşinji ýyl hormatly Prezidentimiziň saýasynda şöhratly ata Watanymyza, şeýle hem bagtyýar il-günümize ululy üstünlikler, egsilmez şatlyk getirsin! Halkyny Gün kibi çoýýan Gahryman hem mähriban Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýurdumyzy gülledip ösdürmekde, halkymyzy bagtyýar durmuşda ýaşatmakda, şeýle hem dünýä ähmiýetli tutumly işlerinde Rowaçlyklar ýaran bolsun! Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda-da Täze ýyl arçalarynyň, yşyklarynyň ýakylyş dabaralary ýokary ruhubelentlige beslendi. Hazar deňziniň tolkunlarynda ýüzüp gelýän gämide körpeler bilen Türkmenibaş şäheriniň gözelliklerini gözden geçiren Aýazbaba bilen Garpamyk buýsançly saparlaryny, Awaza milli syýahatçylyk zolagyndaky sagaldyş we dynç alyş merkezlerini synlamak bilen dowam etdirdiler. Bagtyýar çagalaryň şatlyk-şowhunlary astynda bu sapaly kenardaky Gämi myhmanhanasynda, döwrebap aýdym-sazlar bilen garşy alnan Aýazbaba bilen Garpamyk, kalplary buýsançdan doly körpelere Täze ýyl sowgatlaryny gowşurdy. Çagalar arzyly myhmanlar bilen Awaza milli syýahatçylyk zolagyndaky sagaldyş we dynç alyş merkezlerine, myhmanhanalara, attraksionlara hem-de dürli maksatly ajaýyp ymaratlara aýlanyp gördüler. Aýazbabadyr Garpamygyň halkara deňiz porty bilen tanyşlygy hasam täsirli boldy. Soňra welaýat merkezi Balkanabatdaky häzirki zaman hil talaplaryna laýyk gurlan awtomenzilden körpeler bilen bile ugran arzyly myhmanlar welaýatyň Magtymguly etrabyna tarap ýola düşdüler. Etrap merkezindäki Magtymguly Pyragy muzeýine baran myhmanlar muzeýiň zallaryna aýlanyp, bu ýerdäki taryhy gymmatlyklara höwes bilen syn etdiler. Şeýle-de Aýazbaba bilen Garpamyk türkmen haly döwlet birleşiginiň Gyzylarbat şäherindäki çeper halyçylyk kärhanasyna baryp gördüler. Soňra Aýazbabalar Garpamyk çagalar bilen bilelikde Türkmenbaşy şäheriniň iň bir ajaýyp künjeginde her biri dört gatly, jemi üç ýüz hojalyga niýetlenen ýaşaýyş jaý toplumynda ýaş satynjalyň bezemen gelnaljysyny, täze öýde tutulýan bäbek toýuny synlamak bilen ruhy lezzet aldylar. Aýazbaba bilen Garpamyň sebit merkezindäki Balkan welaýat kitaphanasyna aýlanyp, Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň jöwher zehinlerinden dörän kitaplary okap görmeklerem çuňňur many-mazmuna eýe boldy. Täze ýyl baş arçasynyň yşyklarynyň ýakylyş dabarasy Balkan welaýat merkezinde geçirilen köpçülikleýin toý ýörişi bilen baglanyşyp, ol buýsançly çäreleriň üstüni ýetirdi. Türkmeniň awy binasynyň öňünde oturdylan Balkan welaýatynyň Täze ýyl baş arçasynyň yşyklarynyň ýakylyş dabarasy şatlyk-şowhuna, egsilmez joşguna, aýratyn ähmiýete eýe boldy. Aýazbaba bilen Garpamyk körpeleň haýyşy bilen welaýatyň baş Täze ýyl arçasynyň yşyklaryny buýsanç bilen ýakdylar. Dürli öwüşginlerde şugla saçýan yşyklar bolsa Täze ýyl arçasynyň bezegini öňküdenem has artdyryp, bu ajaýyp künjegi baýramçylyk mesgenine öwürdi. Çäksiz söýgä, bimöçber buýsanja beslenen dabarada ruhubelent şadyýan çagalaň şatlyk-buýsanjynyň çägi bolmady. Çagalar tans toparlary hem-de döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri welaýatyň Baş arçasynyň daşynda Aýazbaba dara gar pamyk bilen el tutuşyp, döwre urap aýlandylar. Özleriniň ýürek arzuwlaryny, buýsançlaryny joşgunly tanslarda, labyzly goşgulardyr ýakymly aýdym-sazlarda uly buýsanç bilen beýan etdiler. Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagy, halkymyzyň röwşen geljegine gönükdirilen belent hem döwletli tutumlarynyň mundan beýlägem rowaçlanmagy baradaky ýagşy arzuwlar ýerine ýetirilen döwrebap aýdym-sazlardyr Goşgulaň esasy mazmunyny düzdi. Täze ýylyň şanyna Daşoguz welaýatynda baýramçylyk dabaralarna badalga berildi. Aýazbaba bilen Garpamygyň ir säher bilen uzaklardan görünýän, aňyrsyna-bärsine göz ýetmeýän tebigat gözelliklerini höwes bilen synlap, olaň giň sährada zähmet çekýän çopanlaň iş-aladasy bilen tanyşmaklary, çopan goşunyna çaý başynda guran söhbetdeşlikleri täsirli pursatlaň birine öwrüldi. Aýdym-saz, dessançylyk sungatynyň ussady hasaplanylýan Aşyk Aýdyň piriň huzurynda Aýazbabadyr Garpamygy sungat işgärleri joşgunly aýdym-sazlar bilen garşy aldylar. Aýazbaba hem-de Garpamyk ýollar aşyp türkmen halkynyň taryhynyň belli bir döwürlerine şaýatlyk edýän gadymy Köneürgenje geldiler. Olar taryhy we arhitektura ýadygärlikleriniň mekany bolan gadymy Köneürgenjiň köp sanly ýadygärlikleri bilen tanyşdylar. Aýazbaba bilen Garpamyk Daşoguz şäheriniň gözelligine görk goşup oturan şäheriň binagärlik hem heýkel toplumynyň Magtymguly Pyragy meýdançasyna geldiler. Bu ýerde Nurmuhammet Annalyýew adyndaky Döwlet sazly-drama teatrynyň artistleriniň sahnalaşdyrylan çykyşlary, welaýatyň bagşylarynyň hem-de estrada aýdymçylarynyň çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Soňra Aýazbabadyr Garpamygyň körpeler bilen bilelikde Daşoguz şäherindäki Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gezelenji guraldy. Aýazbabadara Garpamygyň körpeler bilen Daşoguz şäherindäki welaýat kitaphanasynda guralan gezelenjem täsirli pursatlara baý boldy. Şäherdäki Seýran dynç alyş merkezinde geçirilen dabaralaram aýratyn täsirligi bilen tapawutlandy. Daşoguz şäherindäki Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynda geçirilen baýramçylyk çäreleri ýatda galjak pursatlara beslendi. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan saglygyny dikelden çagalar çykyş etdiler. Bu ýerde körpelere baýramçylyk sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. Şeýle şatlykly pursatlardan ruhlanan Aýazbaba bilen Garpamyk körpeler bilen bilelikde welaýatyň merkezi bolan Daşoguz şäherinde ulanmaga berlen ähli amatlyklary göz öňünde tutulan ýaşaýyş jaýlar hem-de desgalar toplumyna-da geldiler. Asylly däbe görä, bu ýerde baýramçylyk ýagdaýy höküm sürdi. Olaň täze ýaşaýyş jaýlar toplumynyň öýlerine baryp görmeklerem täsirli pursatlaryň biri boldy. Onda döredilen ähli şertler hemmelerde buýsanç duýgularyny döretdi. Baýramçylyk çäreleriniň dowamynda körpeler Aýazbabadyr Garpamygyň gatnaşmagynda özleri üçin niýetlenilen merkezlerde dürli oýunlar bilen meşgullanmaklaram täsirli pursatlaryň biri boldy. Aýazbabadyr Garpamyk ertekileň baş gahrymanlary hem-de bagtyýar çagalar Daşoguz şäherindäki Türkmeniň ak öýi binasynyň öňünde welaýatyň Täze ýyl baş arçasynyň ýanyna geldiler. Bu ýerde olar uly şatlyk-şowhun bilen garşylandy. Joşguny egsilmeýän pursatlar baş arçanyň töweregindäki ýerine ýetirilen ajaýyp aýdym-sazlar, tanslar bilen utgaşyp gitdi. Aýazbaba bilen Garpamygyň welaýatyň baş arçasynyň daşyndan türkmen halk ertekilerindäki keşplere giren gahrymanlar bilen aýlanmagy dabaranyň şatlygyny hasam belentliklere göterdi. Aýazbabadyr Garpamyk körpeleň şatlyklaryny goşalandyryp welaýatyň Täze ýyl baş arçasynyň yşyklaryny ýakdylar. Baş arçanyň ýanyndaky dabarada ýerine ýetirilen aýdym-sazlarda uly şatlyga beslenip gelýän Täze ýylymyz, şeýle ruhubelent eşretli durmuşy peşgeş bilen Gahryman Arkadagymyzyň beýik işleri, hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň täze ösüşleri nazarlaýan başlangyçlary, eziz ýurdumyz, türkmen gözellikleri, medeniýet we sungat işgärleriniň ýerine ýetirijilik ussatlyklary bilen wasp edildi. Diýarymyzyň çar ýanynda bolşar Täze ýyl arçasynyň yşyklarynyň ýakylyş dabaralary şatlyk-şowhuna, ýokary ruhubelentlige beslenip, berkarar Watanymyzyň Lebap welaýatyny ullan gurşap aldy. Başy garly gojaman Köýtendagynyň aýrybaba beýikliginden ýoly düşen Aýazbabany hem-de agtyjaga gar pamygy sabyrsyzlyk bilen garaşýan şadyýan dostlary uly joşgun bilen garşy aldy. Soňra olar Täze ýyl şatlygyna buşlap Gadymy Lebaba baýramçylyk seýline çykdylar. Ýol ugruna maldarlarymyz bilen duşup, Täze ýyla arzuwlaryny ýetirdiler. Soňra Täze ýylymyzyň gahrymanlary üstünliklere beslenip jemlenip barýan şanly ýylymyzda sebitde hormatly Prezidentimiziň ak patasy bilen açylyp ulanmaga berlen Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyryndaky önümçilik toplumyna bardylar. By täze desgalar toplumynyň işe girizilmegi bilen zawodyň önümçilik kuwwaty iki esse artdyryldy. Baýramçylyk gezelenji bilen barýan Täze ýyl buşlukçarynyň ýoly şu ýylyň sentýabr aýynda açylyp ulanmaga berlen Hojambaz etrabyndaky otuz sekizinji orta mekdebiň üstünden düşdi. Welaýatyň Saýat etrabynda şu okuw ýylynda açylyp ulanmaga berlen on dokuzynjy orta mekdebine guralan gezelenjem baýramçylyk şatlygy bilen ýokary ruhubelentlige beslendi. Aýaz baba bilen Garpamyk dostlary bilen bilelikde türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen dünýä ülňülerine laýyklykda bina edilen umumybilim berýän orta mekdeplerde döredilen mümkinçilikler bilen ýakyndan tanşyp, hoşallyk sözlerini aýtdylar. Soňra Aýaz baba hem Garpamyk dostlary bilen şu ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli Türkmenabat şäheriniň ikinji senagat zolagynda açylyp ulanmaga berlen glitsrizin turşusyny öndürýän kärhana bardylar. Döwrebap kärhananyň ýylyň dowamynda dört müň bäş ýüz tonna buýan köküni işlemäge mümkinçiligi bar. Tamamlanyp barýan ýylda işe girizilen döwrebap önümçilikleriň biri Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, Asuda akym hojalyk jemgyýetine degişli bolan mineral we sintetiki ýaglary öndürmäge niýetlenen Şirýag haryt nyşanly kärhanasydyr. Täze ýylymyzyň arzyly myhmanlary Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylarynyň öýlerinde hem myhmançylykda bolup, ýetip gelýän täze iki müň ýigrimi bäşinji ýyl bilen bagtyýar raýatlarymyzy gutladylar. Soňra Aýazbabanyň paýtuny welaýat merkezi Türkmenabat şäheriniň iň gözel ýerlerinde gurnalan gezelençler bilen ýöriş arkaly dowam etdirildi. Hususan, welaýatyň Baş baýdak meýdançasynda Lebap welaýat kitaphanasynyň öňünde bezelen täze ýyl arçalary owadan keşbi bilen tapawutlanyp, baýramçylyk çäreleriniň görküne görk goşýar. Täze ýylyň arzyly myhmanlarynyň Lebap welaýat kitaphanasynda bolmagy aýratyn many-mazmuna eýe boldy. Esasy dabara Türkmeniň ak öýi binasynyň öňünde ýerleşdirilen welaýatyň Baş arçasynyň ýanynda geçirildi. Bagtyýar körpe jigilimiz Täze ýylyň gahrymanlaryny şatlyk-şowhun bilen garşy aldylar. Aýazbaba baýramçylyk çärelerine gatnaşyjylara Täze ýyl gutlaglaryny ýetirdi hem-de welaýatyň Baş arçasynyň yşyklarynyň ýakylyş dabarasyna gatnaşdy. Jadyly taýajygyň gudraty bilen Täze ýyl arçasynyň yşyklary ýakylyp, daş-töwerege dürli öwüşginli reňkler bilen şugla saçdy. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda toýlary toýlaşýan eziz Diýarymyza egsilmez bereket, rysgal, döwlet getirjek bagtyýar zamanamyzyň ýene bir täze ýylynyň şanyna guralýan baýramçylyk dabararyna özboluşly badalga boldy. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda Aýazbabadyr Garpamygyň Mary welaýatyna syýahaty, Tagtabazar etrabynyň täsin tebigaty bilen tanyşlykdan başlandy. Gezelenjiň dowamynda Aýazbaba bilen Garpamyk welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň çägindäki giň sährada zähmet çekýän çopan maşgalasyna bardylar. Aýazbabadyr Garpamyk Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda täze gurlup ulanylmaga berlen Mary Telekom welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň Tagtabazar etrap aragatnaşyk bölümine-de baryp gördüler. Sanly ulgam arkaly körpeje çagalar Aýazbabadyr Garpamygyň etrabyň Saryýazy geňeşliginde ýigrimi üçünji çagalar bakja-bagyny döredilen şertler bilen tanyşmaga çagyrdylar. Aýazbabadyr Garpamyk ýerde körpeleriň Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli taýýarlan çykyşlaryna tomaşa etdiler. Aýazbabadyr Garpamyk hem-de Bagtyýar körpeler uzak-uzak menzilleri aşyp, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň çäginde ýerleşýän gadymy Merw taryhy-medeni döwlet goraghanasyna-da baryp gördüler. Soňra Aýazbaba bilen Garpamyk Mary welaýat arassaçylyk we keselligiň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň täze binasyna-da aýlanyp gördüler. Aýazbabadyr Garpamyk bagtyýar çagalary bilen bilelikde Mary welaýat kitaphanasynda-da gezelençde boldy. Olar bu ýerdäki obserwatoriýa-da baryp gördüler. Welaýatyň dürli künjeklerinde gezelenç edýän Aýazbaba bilen Garpamyk bagtyýar nesiller bilen Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň öňündäki meýdançada bolup, o ýerde ýurdumyzy, täze ýyly wasp edýän ýürek joşgunly goşgularyny diňlediler. Soňra täze ýylyň arzyly myhmanlary durky düýp göter täzelenen Mary welaýat enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň döwrebap binasyna baryp gördüler. Aýazbaba hem-de Garpamygyň menziller aşyp çagalar bilen hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen gurlup ulanmaga berlen Mary şäherindäki otuz altynjy orta mekdebine gelmekleri mekdep okuwçylarynyň baýramçylyk şatlygyny artdyrdy. Aýazbabadyr Garpamyk gezelenjiniň dowamynda Ojar Aziýa hususy kärhanasy tarapyndan welaýat merkezi Mary şäherine täze gurlup ulanmaga berlen ýaşaýyş jaý toplumyna-da bardylar. Olary bu ýaşaýyş jaýlarynda ýaşaýan öý eýeleri myhmansöýerlik bilen garşy aldylar. Soňra Aýazbabadyr Garpamyk hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, Ene mähri diýen hormatly ada mynasyp bolan hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylyna şa serpaýyna, ýagny olaryň bagtyýar maşgalalaryna berlen täze ýaşaýyş jaýynyň bagtyýar ojaklarynda myhmançylykda bolup, olary Täze ýyl baýramçylygy bilen gutladylar. Aýazbaba hem Garpamygyň bagtyýar çagalar bilen ak paýtuna münüp, hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde açylyp ulanmaga berlen Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Mary bölegini gezelenç etmekleri Hasam täsirli boldy. Aýazbaba we Garpamyk bilen bilelikde gezelenç edýän çagalar Mary welaýatynyň merkezine geldiler. Soňra şäheriň Gürkany köçeleriniň ugry boýunça hereket edip, köçeleriň ugrunda gurlan owadan binalara syn etdiler. Soňra Aýazbaba bilen Garpamyk welaýatyň gözel künjeginde ýerleşen Türkmeniň ak öýi binasynyň öňündäki Baş arçanyň ýanyna geldiler. Aýazbaba bilen Garpamygyň welaýata görk berip oturan Baş arçanyň yşyklaryny ýakyp bermegi

Hormatly ildeşler, häzir bolsa gepleşigimizi hepdäniň dowamynda garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dykgatyňyza ýetirýäs.
Salam älik eziz ildeşler! Hormatly ildeşler, bilşiňiz ýaly Türkmenleriň milli ýyly senenamasynyň uly çyly dowry dowam edýär. Mähriban adamlar, geliň bolsa dekabr aýynyň on altysyndan Dekabr aýynyň ýigrimi ikisine çenli hepdäniň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynda hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalyň. Ýagny geljek hepdäniň ikinji ýarymynda ýurdumyzyň çägine demirgazyk-günatardan çygly howa akymynyň aralaşmagy netijesinde Diýarymyzyň ähli welaýatlarynda ýagnyň ýagmagyna, şeýle-de howanyň gije-gündüz temperaturalarynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Has takygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda gar gatyşykly ýagyş ýagar, günorta-gündogarda demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizlik sekuntda sekiz-on üçden, on üç-on sekiz metr ýetýän şemalyň ösmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine bäş gradus sowukdan, ýedi gradusa çenli maýyl, gündizlerine dokuz-on dört gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda alty-on bir gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýatynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda gargaçykly ýagyş ýagar, günorta-gündogardan Demirgazyk-Günbatara ugruny üýtgedýän tizligi sekuntda sekiz-on üçden on iki-on ýedi metre ýetýän şemalyň ösmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine üç-sekiz gradus sowukdan bäş gradusa çenli maýyl, gündizlerine bir gradus sowukdan dokuz-on dört gradus aralygynda maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda gar gatyşykly ýagyş ýagar, günorta-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda ýedi-on ikiden on bir-on alty metre ýetýän şemalyň öwüsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine bäş-on gradus sowukdan dört gradusa çenli maýyl, gündizlerine bäş gradus sowukdan on üç gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lebap welaýatynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda gar gaçyşykly ýagyş ýagar, günorta-gündogarda nebaraat günbatara ugruny üýtgedýän tizlik sekuntda sekiz-on üçden on iki-on ýedi metre ýetýän şemal öwsümine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine bäş-on gradus sowukdan dört gradusa çenli maýyl, gündizlerine üç gradus sowukdan sekiz-on üç gradus aralygynda maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Daşoguz welaýatynda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda gara-gyçykly ýagyş ýagar, günorta-gündogardan Demirgazyk günortara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda ýedi, on ikiden on iki, on ýedi metre ýetýän şemalyň ösmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine dört, dokuz gradus sowukdan üç gradusa çenli maýyl, gündizlerine bäş gradus sowukdan dokuz gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdäniň ikinji ýarymynda gar gatyşykly ýagyş ýagar, günorta-gündogarda Demirgazyk günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda on, on ikiden on dört, on alty metre ýetýän şemalyň öwüsmegine hem-de howanyň temperaturasynyň gijelerine dört, alty gradus sowukdan üç gradusa çenli maýyl, günizlerine iki, dört gradusdan on üç gradusa çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ildeşler! Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň on altysyna Bagdad Kaidesasynyň gowşak ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz dekabr aýynyň on altysyndan dekabr aýynyň ýigrimi ikisine çenli hepdäň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynda hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş boluňyz. Eziz watandaşlar! Gyş paslynda howanyň üýtgäp durýandygyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýäs. Bulary berjaý etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.

Hormatly watandaşlar! Şunuň bilen Ýaşlyk teräniminiň agzybir döredijilik topary şu günlükçe öz işini jemleýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe biz size diňe üstünlikleri arzuw edýäs. Bize döredijilikli zähmet çekmäge uly mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza,